Slav, slav, slav. Belê, car din ez û car din qêmê îro ji we behsa tiştekî bikin. Behsa hunerê bikin helbet. Wekî hûn jî dizanin wextê palehî û patoza ye. Em ê îro ji we behsa hunermendek û berhemek ku van roşa nîşanî me dide bikin. Navê tabloya wî Keçika Gundî ya bi Tirmoq e. Xwediyê berhemê jî Hans Dahl e ku ji Norveçê ye. Çixwe Norveç jî ne dûr e ji xwe van kêleka me ye. Dema Hans hatiye Mêrdîn di nav erd de mindiye û wêneyêm çêkiriye. Henek henek wê ewa ku bi Tirmoq destê wê de ye ne ezim helbet, keçikek ji Norveçî ye. Ji xwe Hans Dahl jî wêneya her timî li Norwecê çêkiriye. Hans bi tabloyên xwe yên fiyordên norwecî û dîmenên derdorê navdar bû. Fiyord çi ye? Hûn ê bibêjin, ew jî cûreyek peravê ye û balkêş e ku bi gelemperî li welatên bakur ên wekî Norwec, Gronland û Alaskê tê dîtin. Herî zêde sûriş bikarandiye di wêneyê xwe de Hans. Hans gelek caran parêzgeha Rojavayê Norwêcê bi mirovên bi ken bi kincên neteweyî di bin ronahiya rojê de xêz kiriye. Rengên wê yên geş û nîgarên balkêş ên keçên ciwan weke min ên Norwêcî bi jûl û bergên neteweyî her dem pir populer bûne wêneyên wî. Belê Hans Dahl ji ber nêzîkatiya xwe ya muhevezekar Ji bo wênesaziyê û nirînên xwe yên siyasî ji hêla Esîlzade ve pir rêzdar bû. Oo, ji xwe li hansê mebinêr. Yanî ji ber wêneyê xwe werê pir bi qîmet bûye. Wênesaz Hazdal her ku pîr dibû rêza mijarên xwe diguherand û paşê bi giranî keçên gundî li ber fiyordên ber bi tavê boyax dikir. Wele ew jî têra xwe bihevdiya ha. Ba etar gundê me hebû yanî dihat etarî dikir. Dihat hunera xwe rê keçik û jinika dida û diçû. Rokê îja nexweş ketibû Mamûl heyrê di komî Papaşkovin ya wekî din be. Wêneyê wî werê ê hat sal di nav turîstên alman de populer bûn. Lê ji hêla hunermendên din ve hatin tinaskirin û redkirin. Wekî din Hans Dahl red kir ku derbasbûna ji romantîkê ber bi nûjen ve bişopîne û ji lhêla hunermendê din ve bi tundî hate rexnekirin. Îja Hans Dahl bi awayê xwe parastina xwe kir û ev yek di çarçoveya belavokên ku ji xwe re diweşand berhemên weke Ressam û mirov kir û ji bo kirinê şand Galeriya Hunera ya Ostoyê. Galeriya netewî ev tablo red kir û ji sala hezar û neh sed û nod û heştan vir ve Galeriya Netewî ya Ostoyê tu tabloyên has neweşand. Lê tabloyên wî bi buhayên giran li bazara hunerê serbixwe Li Norwêc û Almanyayê têne firotin heta niha jî. Tevî bikaranîna keştiyên şer ji bo mabestên perwerdehiyê yên di firyordan de Hansdal her tim ji bo almanan kampanyayê dimeşîne û diyar kir ku keştiyarên alman gelek pere razandine di aboriya Norwêcê de. Belê ev jî ji bo welatê xwe dide nîşankirin ku hunera xwe herî zêde ji bo welatê xwe ji bo pêşketina welatê xwe çêkiriye. Ez pîroz dikim hasta ku ji ber ku berhemên we rê çêkirine û ji me lazim e ku em jî berhemên we rê ji bo pêşerojê em çêk bikin. Her çiqas wêne û rexne jî li ser wêneyên me bên jî em jî wek Hansdan li ber xwe bidin û ji bo pêşeroja xwe ew ê hîn ez dibêjim ê hîn baştir bibe û hîn ji bo pêşerojê bê fehm kirin ku em wêneyê xwe em bi çi awayî em bi çi zehmetiyê û bi çi hezkirinê çê dikin. Belê bimîn di xweşiyê de û ji xwe çayê vexwin çayê çayê çayê bê çayê nabe.